א גוטן אוונט טייערע חשובע אידן, היינט איז דינסטאג פארנאכטס פרשת בראשית, כ ה תשרי שנת תשפ ד, איידער איך הייב אן די היינטיגע שמועס וויל איך מקדים זיין צוויי זאכן, די ערשטע זאך וויל איך מיך אנטשולדיגן, סינס די שמועס וואס כ'האב געהאט ערב יום קדוש האב איך נישט געגעבן קיין שום שמועס ביז יעצט, הגם איך האב זייער געוואלט, און הגם כ'האב אפילו ארויפגעלייגט אויף מיין סטעטוס ערב סוכות אז ס'גייט זיין א שמועס, און עקשעלי האב איך געוואלט שערן גראדע זייער גוטע און פאזיטיווע אנטוויקלונגען אין מיין מישן וואס כ'האב מיך אונטערגענומען. דהיינו, איצט ווייסט דאך אלע אז איך האב מיך אונטערגענומען ארויסצושלעפן אידישע קינדער פון די בלאטע, די מסקריא בתי דינים, און פרובירן צו מאכן שלום צווישן די אידן זאלן נישט דארפן ווייטער זיצן אין בעסד און אויסגעבן געלט פאר די דיינים און די דיינים און אזוי ווייטער. צו ס'איז סכסוכים, צו ס'איז דיני ממונות, דין תורות, צו ס'איז עניני גיטין, איך פרוביר וואס איך קען, און דער רבונו של עולם טוט זיינס, און בסייעתא דשמיא קומט מען אן. חברה חברה איסלעי, און איין קלייענט ברענגט נאך א קלייענט, און צווישן יום כיפור און סוכות בין איך געווען ביזי מיט דריי מעידזשער קעיסעס, און דאס האט ממש אוועקגענומען יעדע טראפ צייט וואס איך האב געהאט, און איין קעיס איז געווען גאר א מורא'דיגע קעיס, א קעיס בעיסיקלי וואס איך האב געקענט פון פארדעם, הגם איך האב קיינמאל נישט מטפל געווען דערין, און ס'איז אנגעקומען צו מיין טיש. און ווען עס איז אנגעקומען האב איך זייער מורא געהאט עס אנצונעמען, און עס איז דא געוויסע קעיסעס וואס איך נעם נישט אן זאכן וואס איך פיל נישט קאמפארטעבל אז איך בין מסוגל צו טון דערין. אין די קעיס האב איך געוויסט אז רבים וטובים ממני, אסאך קלוגע אידן, גרויסע עסקנים, און גרויסע רבנים האבן פרובירט צו העלפן אין יארן וואס עס שטייט סטאק. אז איך האב געטראכט מי אנכי ווער זיך אריינצולייגן דעם איך האב מיך געוואלט אפזאגן אבער עס איז געקומען אויף אזא אופן אז איך האב געזען אז מען האט עס מיר געשיקט אז איך זאל טון דערין האב איך מיר דערמאנט וואס מען זאגט נאך פון הגאון הקדוש רבי ישראל סאלאנטער זכות יגן עלינו האט ער געזאגט ווען ס'קומט צו טוהן, ווען ס'קומט צו טוהן השתדלות, זאל א איד געדענקן דריי זאכן, טוהן און נישט אויפהערן טוהן, טוהן און נישט אפטוהן, טוהן און נישט אויפטוהן. דהיינו, אויב זאג איך נישט גוט נאך די לשון, קענט עטץ מיר פאררעכטן אין די קאמענטס, אבער קאפנים, די מעסעדזש איז זייער שטארק, דהיינו, ווען א מענטש טוט, ווען א מענטש טוט השתדלות, א געוויסע קעיס, א געוויסע מצוה, דארף ער געדענקן אזוי טוהן און נישט אויפהערן טוהן נאו מעטער וואט, וואס ס'געשעהט, ווי שווער ס'איז, ווי קאמפליקעיטעד ס'איז, וויפיל שטיינער מ'טרעפט אין די וועג, וויפיל שטעקענעס מ'לייגט דיך אריין אין די רעדער און אזוי ווייטער, שרעק דיך נישט, הער נישט אויף צו טוהן. טוה און הער נישט אויף צו טוהן. די צווייטע זאך, זייער אסאך מאל ווען מ'טוט א געוויסע עסקנות, א געוויסע השתדלות, א געוויסע זאך, איז אסאך מאל מיינט מען אז מ'מעג אויף מיטן וועג טרעטן אויף דעם און אויף יענעם, אפטוהן דעם איד און אפטוהן יענעם איד ווייל איך קום דאך העלפן יענעם. סאו דארף מען געדענקן מען דארף טון און נישט אפטון. די דריטע זאך איז, מען דארף טון און נישט אויפטון. דהיינו, זייער אסאך מאל א מענטש טוט א געוויסע זאך, און ער זעט נישט וויאזוי ער גייט מצליח זיין, אבער ער פארשטייט אז רבונו של עולם וויל ער זאל טון דערין. סאו דארף מען געדענקען אז דער רבונו של עולם וויל אונז זאל מען טון אונזער השתדלות, אונזער יכולת וואס אונז קענמען אלס פיצי מענטשעלעך, און דער רבונו של עולם העט טון זיינס ווען ער וועט פארשטיין אז מען דארף טון זיינס. און דער רבונו של עולם קען אלעס. ס'איז נישט א געים וואס מ'דארף ריעטשן א סערטען גאול א געוויסע סקאור כדי ס'זאל הייסן אז דו האסט געטון. ניין. דו טו. און אפילו דו ווייסט אז ס'איז זייער מעגליך דו גייסט נישט אויפטון, ווילאנג דו מאכסט נישט קאליע, טו וואס דו האסט צו טון. וכן הלאה אזוי האב איך אויך געטון ביי די קעיס. כ'האב אנגעהויבן, און וואס זאל איך ענק זאגן, ס'איז מקים געווארן, ווי חזל זאגן, פסח כחוטו של מחט, איך האב געעפנט דעם קליינעם לעכל ווי א נאדל און דער רבונו של עולם האט באוויזן די ישועות שלא כדרך הטבע. א קעיס וואס איז געפרוירן פאר יארן האט זיך ברוך השם באופן פלאי, נישט נארמאלע סייעתא דשמיא, זיך מסדר געווען, און אלע ארומשטייענע וואונדערן זיך ווי אזוי עס איז געשען. איך בין געמורדיג עקסייטעד, אויב איך האב געוואוסט איינע פון די סיבות פארוואס ס'איז געלונגען איז ווייל ביידע זייטן האבן מחליט געווען אז ס'איז צייט פאר שלום, הגם זיי האבן געהאט זייער גרויסע ווענט אינצווישן במשך די יארן אויפגעבויט, אבער עכט האבן ביידע זייטן זיך געוואלט אדורכקריכן די ווענט, זיי האבן נאכנישט געוואוסט וויאזוי. נו, אז א איד וויל, העלפט די אייבערשטער, איז מקיום געווארן כשבע דלתות נחושת, דער רבונו של עולם האט ממש צעבראכן די ווענט און מ'האט באוויזן גאר גרויסע זאכן, און איך האב געוואלט פון דעם רעדן מער בפרטיות ערב סוכות און פארדעם האב איך ארויף געשריבן אויף וואטסעפפ אז איך גיי געבן אזא סטעטוס איך גיי געבן אזא שמועס וואס ווייסטו חלה איז ערב סוכות איז געווען א גרויסע רעגן און איך האב נאך געדארפט ארויס פארן קיין טענעסוויל ניו יארק וואס דארט איז דא א היימישע האטעל וואס הייסט מעלאר ווי איך בין געוועזן דער שיינע איד מען האט מיך געהייערט צו זיין דער שטיקל בעל תפילה דער וואס זינגט ביי די סעודות דער וואס זאגט א פאר תורה'לעך און מקרב דעם עולם. ס'איז געווען מיין דזשאב, און איך בין אנגעקומען צוליב די טרעפיק און די רעגן און אלעס בין איך אנגעקומען ממש א האלבע שעה פארן זמן, כ'האב שוין נישט געהאט קיין צייט צו געבן א שמועס, און כ'האב געוואוסט אז קיינער וועט שוין נישט אויסהערן אויך נישט, האב איך נישט געגעבן. און ווייטער אינמיטן יום טוב בין איך געווען ביזי מיט די געסט פון די האטעל, צום שמועסן, פארברענגען, זיצן, זינגען, און אזוי ווייטער. סאו האב איך ווייטער נישט געהאט קיין צייט. און כ'וויל מיך טאקע דא באדאנקען פאר ר' די צוויי שוואגערס, ר' שמעון וועבער, ובני ביתו און זיין שוואגער רבי שיע ווייזער וואס פירן אן די האטעל, מורא'דיג געשמאק, מורא'דיג שיין, מורא'דיג חסידיש, מורא'דיג באטאמט. אבער קאפאנעם, קיין צייט צו געבן א שמועס האב איך נישט געהאט, אבער מיין פלאן איז געוועזן אז נאך סוכות וועל איך מיט געבן א שיינע שמועס שמיני עצרת צופרי נאכן שחרית, האב איך מיך געגרייט צו גיין דאווענען גשם פארן נאמעד, וואס איז געווען א חלק פון מיין דזשאב. כ'גיי ארויף אויבן. דער עלטערער גוי וואס האט געארבעט דארט אין די האטעל האט פארשטאנען אז איך בין דער רבי, קומט ער צו צו מיך און ער זאגט מיר דו ווייסט וואס גייט פאר אין ארץ ישראל? און ער האט מיר דערציילט. דעמאלטס האט מען נאכנישט געוואוסט ווי ווייט ס'ארבעט, אבער איך האב גלייך פארשטאנען אז מ'רעדט נישט פון קיין טיפיקעל טעראר אטאק, הגם קיין שום טעראר אטאק איז נישט טיפיקעל. ס'קומט נישט אזאנס. אבער כ'האב גלייך געזען פון זיין רעדן אז מ'רעדט דא פון עפעס זייער זייער זייער ערנסט. כ'האב אים געבעטן ער זאל פליז נישט זאגן פאר די עולם. כ'האב נישט געוואלט דערשרעקן דעם עולם. כ'האב געטראכט ביי מיר, כ'העל די עולם ווייסט נישט אז עס איז אומדאן דארף נישט וויסן. כ'זאג נישט. כ'בין צוגעגאנגען צו גשם און כ'האב געזאגט די די שטיקלעך וואס מ'רעדט פון די קדושים. ווי זיך חושן חושן א מס' שבטים. אוי, ס'האט זיך געריסן שטיקער. כ'האב געטראכט ביי מיר, די אידן ווייסט אפילו נישט אויף וואס זיי דאווענען. סאו ממילא וויל איך מיך אנטשולדיגן אז איך האב נישט גארנישט ארויפגעלייגט ביז יעצט. די צווייטע זאך וואס איך וויל מקדים זיין איז, אז די היינטיגע שמועס וואס איך גיי רעדן, גייט נישט זיין פון מיין טיפיקל ענינים וואס איך רעד געווענטליך ווי בתי דינים אדער סתם חיזוק, איך גיי היינט רעדן זייער אנדערש ווי איך רעד נארמאל, איך גיי אפילו דערמאנען זאכן וואס קען זיין ביים עולם וועט אויסקוקן מאדנע, קריאוז, קאנטערווערשעל, באט איי דאנט קעיר, איך טו וואס איז ריכטיג, השם שפתי תפתח אפי' יגע תהלת שכל. זייער סאך חברים האבן מיך קאנטעקטעד גלייך מוצאי יום טוב ווען דער עולם האט שוין געוואוסט וואס טוט זיך, אז איך זאל קומען מחזק זיין, איך זאל געבן אפאר ווערטער. קודם כל, צו מחזק זיין דארף מען אליינס זיין מחוזק, און איך בין געווען צעשאסן אויף טויזנט, אזוי ווי יעדער איינער. איך האב נישט געקענט מחזק זיין, איך האב נישט געקענט צאמנעמען. בפרט וואס פון אלס יונגע בחור'ל האב איך מיך געדרייט אין ארץ ישראל און איך האב אלס ליב געהאט מיטצוהאלטן די נייעס און די פאליטיקס,

אבער אזוי ווי זייער אסאך אידן האבן מיך געבעטן, האב איך מיר דערמאנט א מעשה וואס איך האב געהאט אלס קינד. אלס קינד ווען איך האב געוואוינט אין אנטווערפן, איז געווען אמאל א שריפה אין בעלזער בית מדרש, און ס'האט זיך פארברענט א ספר תורה לא עלינו ולא עליכם. ס'קומט צו די לוויה, האבן פארשידענע רבנים גערעדט, צווישן די רבנים איז געוועזן א גרויסע תלמיד חכם, א גרויסע פה מפיק מרגליות, הרב הגאון ר' בערל שיע גראס זאל זיין געזונט און שטארק איז דעמאלטס געווען ראש ישיבה פון די ישיבה קטנה היינט איז ער דיין דארט, א איד פה מפיק מרגליות, אבער ברוב ענוות ונישא האט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט אזוי, די אלטערהיים וואס האט געברענט א פייער, נישט געווען קיין פייער לעשער, מען איז געלאפן צו די טייך, מען האט געשעפט וואסער, מען האט עס געגאסן. אבער ווען מען האט געוואלט טרינקן וואסער, האט מען גענומען פון די טייך וואסער, מען האט עס דורכגעזייט, און אזוי האט מען עס געטרינקן. ויהי היום, לא עלינו ולא עליכם, ס'איז געווען א שריפה אין שטאט, און מען האט געשריגן וואסער, וואסער, וואסער, און די עולם איז געלאפן שעפן וואסער, און מען האט געגאסן וואסער, אינמיטן זעט מען חכם אחד שטייט דארט, און עס זייעט דורך די וואסער פאר ער גיסט עס, מיר האבן געפרעגט וואס איז פשט פון דעם, טא וואס הייסט מען קען דאך נישט נוצן קיין נישט געזייעטע וואסער, זאגט מען יא דאס איז דאך צו טרינקן, אבער ס'קומט ווען ס'ברענט א פייער נעמט מען עני וואסער אפילו בלאטע און מ'גיסט, האט דער רבי השי ת געזאגט אויף זיך אליינס, זאגט ער, ווער בין איך צו רעדן אין אזא צייט וואס א ספר תורה איז פארברענט געווארן, אבער אין א צייט וואס ס'ברענט א פייער איז גיסט מען אויך שמוציגע וואסער. איך זאג עס אבער און איך מיין עס אמת'דיג, נישט קיין ענוו, אבער איך ווייס, איך בין נישט קיין רב, איך בין נישט קיין מורה דרך, א קנאפע תלמיד חכם, אבער אז ס'ברענט א פייער און איך פיל אז קיינער רעדט נישט פון די נושאים וואס איך וויל רעדן האב איך מחגין איך גיי רעדן. מורי ורבותי, ווען ס'קומט א צרה ביי כלל ישראל, ווייסט מען, מ'קומט מחזק זיין, מ'קומט בארואיגן, אבער איך האב אביסל טון אנדערש דא, כ'וועל ענק דערציילן א מעשה וואס איז צל הקענטס, דער גרויסער מגיד און צדיק רבי חיים שמולעוויטש זכרונו צדיק וקדוש לברכה איז אמאל געגאנגען ביי עת צרה איז ער געגאנגען צו קבר רחל און ער האט זיך אנגערופן אזוי מאמע מאמע רחל און ירמי' הנביא שטייט קול ברמה נשמע א קול אין הימל הערט זיך נהי בכי סמרירים א געפערליכע ביטערע געוויין. רחל מבכה על בניה, רחל וויינט פאר אירע קינדער, מה יענו לה נאכאמער זי וויל זיך נישט לאזן טרייסטן. שטייט ווייטער אין די נעקסטע פסוק כה יאמר ה', די אייבערשטער האט געזאגט צו רחל אמי מיני, האלט אפ קולך דיין קול מבכי פון וויינען, סטאפ צו וויינען, ועינייך און דיינע אויגן מדמעות פון טרערן, הער אויף צו וויינען, הער אויף צו וויינען. פארוואס כי אשתך לפעולותך. אט ווען נישט ר' חיים שמילאוויטש האט עס געזאגט וואלט איך עס נישט געקענט נאכזאגן אבער אז אזא צדיק ווי אים האט עס געזאגט קען אונז עס נאכזאגן האט ר' חיים שמילאוויטש געענדיגט דאס זאגט ער מאמע איך גיי דיר זאגן טיף פארקערט וואס עס שטייט אין די נביא טיף פארקערט וואס די שכינה הקדושה כביכול זאגט דיך הער נישט אויף צו וויינען הער נישט אויף צו גיסן טרערן אונזער מצב איז נישט גוט דריי איבער עולמות מאמע וויין מאמע וויין אידן וואס געפינען זיך אין זייער זייער זייער א ביטערע מצב, אמת, מ'טאר נישט דערשרעקן, מ'טאר נישט אריינלייגן דעם עולם אין א פעניק, ס'איז נישט געזונט, ס'איז נישט גוט, אבער איך רעד דאך דא צו ערוואקסענע, און עטס ווייסט וואס דא טוט זיך, וויל איך ענק זאגן אז עטס ווייסט נישט גענוג. און עטס זאלטס נישט וויסן, וואלט איך קעניג אזויפיל זאגן, איך בין ברוך השם דורך געקאכט אין היסטאריע, און איך האב א כלל גדול, היסטארי ריפיטס הימסעלף, אייבישטער העלף אונז ס'זאל נישט, די מצב אין ארץ ישראל איז גארנישט אזוי פשוט ווי ס'קוקט אויס, קודם כל יעצט הערשט הערט מען וואס רחמנא לצלן דארט איז פארגעקומען, מען רעדט דארט פון הריגות, נוסח פון אייסיס, נוסח פון נאציס, אויף א שרעקליכע אופן, מען רעדט פון אידישע געפאנגענע וואס זיצן נישט אין תפיסות אין יאפאן אדער ווי, זיי זיצן אין די טונעלס און אין די הענט פון פראי אדם חיות טרף, מען ווייסט נישט וואס די נעקסטע מינוט גייט זיין, מען ווייסט אפילו נישט וויפיל עס איז דא, זיי זאגן הונדערט פֿופֿציק, איך האלט אז ס'איז דא מער, לאמיר האפן אז איך בין נישט גערעכט. קיינער ווייסט נישט וואס נאך די מלחמה גייט קאסטן. די עולם כאפט נישט אז ס'איז אסאך טיפער ווי מען מיינט. ס'איז אינוואלווד דא גרויסע לענדער אויך. כ'וויל נישט דערשרעקן. לאמיר האפן אז איך בין סתם פערענויע און איך רעד שטותים. כ'קען באשטיין נישט צו זיין גערעכט. אבער וויאזוי ס'קוקט מיך אויס איז עס אסאך מער קאמפליקעיטעד ווי מען מיינט. אסאך מער דעינדזשערעס ווי מען מיינט. סאו מילא זאג איך ענק אידישע קינדערלעך. איך בין נישט דא צו מחזק זיין, נאו וועי. איך בין דא ענק צו זאגן, נעמטס ארויס א תהילים און רייסטס איין. נישט מיני קולך מבכי. נאו. מ'דארף איינרייסן סאטמאר רוסכע און וואך אפילו איז געווען אקעגן די ציונים און אקעגן די מדינה, מיט דעם אלעם וואס איז געקומען א מלחמה, האט ער פארגאסן טרייך און טרערן אז אידישע קינדער וואס גייען אין מלחמה אריין זאלן צוריק קומען געזונטערהייט און זאלן מצליח זיין. אונז ווייסן מיר היינט אלע אז דאס איז. א אויפגעבלאזענע זאך, און מען דארף גרויס רחמים אויף די סאלדאטן וואס גייען ארויס, די אידישע קינדער וואס גייען ארויס זיך מוסר נפש זיין צו ראטעווען אנדערע אידן, און מען רעדט דא פון זייער אסאך רעזערוועס, מען רופט עס אן אויף עברית מילואים, סאלדאטן וואס זענען שוין, דארפן שוין נישט זיין אין מיליטער, זענען שוין פטור, זיי קומען צוריק פשוט צוצולייגן א פלייצע און ראטעווען אידן. מען דארף און מען איז מחיוב צו מספל זיין אז די אידן וואס גייען אריין אינעם גוב עריות אין דעם לייבן גריב זאלן ארויסקומען געזונט ברמח אייבוריהם ושסו גידיהם בגוף און אוודאי בנפש אן א שיעור סאלדאטן וואס קומען ארויס פון אזעלכע מלחמות קומען ארויס צושאסן און צופליקט אויף שבעה דשבורים בנפש. מען דארף מתפלל זיין אז די אלע געפאנגענע זאלן צוריק קומען געזונטערהייט אן קיין שום שאדן, מען דארף מתפלל זיין אז די אלע חולים, די אלע פארוואונדעטע וואס ליגן אין שפיטעלער, איך וויל נישט זאגן, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א לייכט פארוואונדעטע, שווער פארוואונדעטע, קריטיש פארוואונדעטע, איך גיי נישט רעדן נישט פון די שווערע און נישט פון די קריטיש, איך גיי רעדן פון די לייכטע, לייכטע קען מיינען א איינער וואס בלייבט לא עלינו ולא עליכם טויב אויף ביידע אויערן וכדומה. דאס מיינט לייכט. מ'רעדט פון טויזענטע חולי ישראל וואס ליגן אין שפיטאל מיט יסודי איוב, יעצט דארף מען איינרייסן פאר זיי, צינד זיך אויף. ס'דא אנשים משפחות, טאטעס, מאמעס, קינדער, געשוויסטער וואס האבן צוגעזען זאכן וואס מ'האט צוציגענומען זייערע נאנטע, זייערע משפחה. ניטאמאל איז דא ווער ס'זאל קומען מנחם אבל זיין ניטאמאל נאך געווען א לוויה פאר געוויסע סיטועשענס רחמנא לצלן און עס דארף מען מספיד זיין די רבונו של עולם די רופא אל ישמיר אל לב די מנחם ציון וירושלים זאל זיי אלע טרייסטן און געבן כוחות דאס קענען איבערצוטראגן און עס דארף מען מספיל זיין אז ס'זאל נישט שאטן קיין שום איד און די מלחמה זאל זיך ענדיגן וואס שנעלער און ס'זאל נישט קאסטן קיין שום אידישע קרבנות אונז מוזן דאס טון. צווייטע זאך וואס איך וויל זאגן. ס'איז נישט געזונט צו קוקן אויף די נייעס. אלע זאגן אז די אלע קליפס וואס פארט ארום איז נאך גארנישט וואס קומט. אפשר וועט עס נאכנישט קומען. אבער ס'איז דא א מעגליכקייט ס'גייט קומען. חברה, ס'איז נישט געזונט. ס'איז נישט געזונט בנפש, ס'איז נישט געזונט אלס א איד, ברחניות ובגשמיות איז עס נישט געזונט, ס'פעלט נישט אויס, ווי אלל נאו ס'איז דא א מלחמה, ווי אלל נאו ס'האט געקאסט קרבנות בנוסח פון די צווייטע וועלט מלחמה אדער ערגער, כ'רעד נישט אין אין כמות כ'רעד באיכות, אונז ווייסט מען שוין צופיל, פון דא און ווייטער קריכטס נישט ארום און זוכטס נישט ארום, און אויב איינער פון ענק באקומט א גרעפיקל פיקטשער, א גרעפיקל ווידיאו פון די אלע זאכן, פליז דאונט פארווארד איט. ס'נישט געזונט פאר אונזער אימיון סיסטעם, און ס'נישט געזונט פאר אונזערע נפש, און זיכער נישט פאר אונזער אידישקייט. די דריטע זאך, אלס א געוועזענע מלמד, אלס א טאטע פון קינדער, איך ווייס אסאך, איך זע אסאך. איך זאג ענק, מ'דארף זייער אכטונג געבן, היינט איז עפעס אזא מין דזשענערעישאן וואס מ'וויל אלעס מיטטיילן מיט די קינדער. ס'איז אין געוויסע זאכן איז עס גוט. עניני קדושה איז וויכטיג קינדער זאלן וויסן, מ'זאל זיי נישט קענען טשעפענען, וכדומה. אבער זיי נישט מחויב צו מיטהאלטן יעדע נייעס. פארקערט, די ענקערע חוב אלס עלטערן איז זיי צו מנייע זיין זיי זאלן נישט מיטהאלטן אלעס. און כאטש איך זאג ענק, נישט מיני קוליך, נאר פארקערט וויינטס ווייטער, פאר די קינדער זענענטס מחויב צו בארואיגן. אז זיי זאלן נישט ליידן קיין טראמאס. און נאך גיי איך גיין צו די נעקסטע זאך. און די זאך וואס איך גיי דא זאגן גייען מענטשן מסתמא אויסטייטשן, נע, ער זוכט זיך העדליינס, נע, ער איז פערענויע, ער איז צעדרייט אינגאנצן. דא אין אמעריקע האט מען עס נישט אזוי געזען ווי אין יוראפ. איך בין געווען א קינד, א בחור'ל, ווען אימער ס'איז געווען צרות אין ארץ ישראל, און די צבא, די מיליטער דארט האט אריינגעשמיסן שטיקער אין זיי, פלעגן זיי ווערן צעווילדעוועט סיי וואו זיי האבן געוואוינט. אונזערע קאזינס, די בני ישמעאל. נישט איין מאל און נישט צוויי מאל האבן זיי געכאפט שטיינער, אדער אנדערע זאכן, זייענדיג אין יוראפ. ווייל זיי זענען איין פאלק, און אלעמאל זיי ווערן צעהיצט ווערן זיי צעהיצט. ברוך השם דא אין אמעריקע פילט מען עס נישט אזוי, אבער אונז וואוינען מיר צווישן זיי. אל ימין ואל שמאל. כ'וויל נישט דערשרעקן. נאופ. כ'בין נישט דא צו דערשרעקן. כ'בין דא צו ברענגען עוועירנעס. אונז האבן שוין מיטגעלעבט א פארשעי, לא עליני ולא עליכם, היה לא שיהיה. אונז האבן שוין מיטגעלעבט, לא עליני ולא עליכם, די דזשערסי סיטי מעשה. היה לא שיהיה, ס'זאל נישט נאכאמאל געשען. די מצב יעצט איז מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג אנגעצויגן. רעדטס ענק נישט איין, א שלום עלי נפשי, די מלחמה איז אין ארץ ישראל, ס'מיינט נישט אונז. ווען איך בין געווארן א מלמד אין ווינער חדר אין מאנסי, איז איידער איך בין געווארן א מלמד, א וואך צוויי פארדעם האט מיין מנהל ר' מעכעלע ראטענבערג זיין געזונטער שטארק אראפגעברענגט גרויסע מחנכים צו רעדן צו די מלמדים איידער זיי האבן אן דעם יאר. און איינע פון די זאכן האט ער גערעדט פון סעיפטי, האט ער געזאגט אז ס'איז געווען א גרויסע רב אמאל וואס פאר פסח פלעגט ער איבערלערנען גאנץ הלכות פסח, און מ'האט אים געפרעגט פארוואס ער טוט עס, ער קען דאך סיי ווי הלכות פסח, האט ער געזאגט אז יעדע הלכה האט א מהלך און ער וויל אז מ'זאל אים לערנען, און טאמער די רב פון שטאט לערנט נישט די הלכות מאכט ער זיכער אז אינמיטן פסח זאל זיין שאלות כדי די רב זאל מוזן נאכקוקן דעם הלכה און עס לערנען. אויב א רב וואס וויל זיך מנער זיין די קאפ ווייטאג פון באקומען אזויפיל שאלות, זאל אליינס דורך לערנען אלע שאלות פאר פסח, און בזכות דעם וועט שוין נישט זיין קיין שאלות פסח אליינס. ווי געזאגט, אונז האף מיר אז די אלע סעיפטי זאכן וואס אונז רעדן מיט צו די מלמדים דא, זאל מען קיינמאל נישט דארפן נוצן. און בזכות זה וואס מען רעדט פון דעם און מען טוט די השתדלות פון ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זאל די אייבערשטער העלפן אז מען זאל תפקיד נישט דארפן צוקומען צו דעם. אונז האמער א חוב צו זיין וואך און טראכטן וואס ס'קען געשען, אוודאי מ'טאר נישט ווערן פאראנויע, און מ'דארף זיך צוגרייטן צו דעם, מ'דארף טון פעולות צו דעם, דהיינו, אונז האמער תלמוד תורה'ס, אונז האמער שולעס, אונז האמער ישיב קטנות, ישיב גדולות, כוללים, בתי מדרשים, גראסעריס, פארשידענע פלעצער וואס אידן קומען זיך צוזאם אין גרויסן. געוויסע מקומות זענען רעספאנסיבל און זיי האבן שמירה, גוטע שמירה אינדערויסן, די טירן פון די שילן זענען פארשפארט, מען קען נישט אריינקומען, יעדער שמויגער קען נישט אריינקומען דארט. ס'איז דא מוסדות וואס האבן גוטע פעסטע שמירה ווען מען קומט אריין אין זייערע מוסד, מען קען נישט אריינקומען סתם אזוי. אבער ס'איז דא מוסדות און ס'איז דא בתי מדרשים און ס'איז דא גרויסע גראסעריס וואס נעמען עס זייער לייכטזיניג. ביי אונז אין ברוקלין קען גארנישט געשען. און אפילו לאמיר שוין זאגן ער וועט יא מאכן, קוק עס אן ארץ ישראל, זיי האבן דארט אלע סענסערס מיט אלע געווער און קוק קוק קוק קוק. דאס וואס איז געשען אין ארץ ישראל איז א גזירה, דער רבונו של עולם האט אזוי געוואלט, און אז מען וויל שיסט א בעזעם, דער רבונו של עולם וויל שיסט א בעזעם, אבער ס'מיינט נאך נישט אז אונז זעמיר פטור פון השתדלות, אונז דארף מען טון אונזערס. אונז דארף מען טון אונז דארף מען נישט אויפטון, דער רבונו של עולם וויל אז אין א עת צרה זאל מען זיך צוגרייטן דערצו, אוודאי מ'טאר נישט מאכן קיין הסגלות באמת זיך גיין רייצן מיטן גוי, אבער ווי העוו טו בי פראטעקטעד, איטס נאט א דזשאוק, נישט ווייניג שיסערייען זענען פארגעקומען דא אין אמעריקע אין סקולס, טאקע נישט וועגן די אראבערס, אבער געוויסע פלעצער יא, שנאת ישראל פעלט נישט דא. און מען דארף, עס איז א חב גמור צו מאכן זיכער אז די אלע פלעצער זענען פראטעקטעד אויפן העכסטן אופן מעגליך. איך ווייס פאר א פאקט אז די מוסדות התורה באקומען געלט פון די גאווערמענט פאר סעיפטי. געוויסע טאקע זענען זייער זייער ערליך און זיי נעמען עס סיריעס און זיי לייגן אפילו צו געלט פון זייערע אייגענע טאש פאר די סעקיוריטי פון די מוסדות און פון די קינדער. אבער געוויסע נעמען עס נישט אן סיריעס. ענק אלס טאטע מאמע זענט איצט מחיוב צו פאדערן פון די מוסד אז ס'זאל זיין שטרענגע סעקיוריטי בפרט אין די צייט ווילאנג די מצב ווענדיגט זיך נישט. ס'מעג זיין א גאנץ יאר סעקיוריטי, ס'נישט קיין שום חסרון אין סעקיוריטי מיין איך מ'זאל נישט קענען אריינקומען די גרינג אין די בילדינג און אז מ'קומט חס ושלום יא איינער אריין די בילדינג ווי אזוי מ'ספראוועט זיך די קינדער זאלן זיין געטרעינט פאר דעם אזוי ווי אין די נישט אידישע סקולס האלט מען אריין און אויסלייגן די קינדער אין א עיס פון אן עמורדזשענסי זאל מען וויסן ווי אזוי צו עקטן און וואס צו טון. אונזערע קינדער זענען מחיוב דאס צו לערנען. ער זאל פאדערן פון די מוסדות אז זיי זאלן עס טון, ס'איז נישטא קיין שום פראבלעם ע פ הלכה דאס צו טון, פארקערט ס'איז א חובה אלס א איד, אונז מוז מיר עס טון, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. פרובירטס אינמיטן טאג אן א מעלדונג אריינצוגיין אין די מוסד פון ווען איר קינד לערנט און זעטס, קוקטס אליינס מיט ענקערע אייגענע אויגן צו ס'איז גרינג אריינצוקומען אדער נישט. און טאמער ס'איז גרינג אריינצוקומען זאלט עטס מאכן א ווייער צאקי און אראפשטעלן א פיס צו ווען די קינדער גייען אראפ פון די באסעס גייען ארויף אויף די באסעס ס'זאל זיין דארט שמירה. מ'קען דינגען היינט שומרים מיט געווער און מ'דארף עס האבן. צו ס'עט העלפן? לאמיר האפן אז מ'עט עס דארפן, מ'עט עס בכלל נישט דארפן נוצן אזוי ווי דער רב מיט די הלכות פסח. איך בין זיכער מ'עט עס נישט דארפן האבן. אבער ס'נעמט נישט אוועק די חוב. ווי העוו טו דא איט. בתי מדרשים זאלן ארויפלייגן לאקס אויף זייערע שילן, און ס'איז נישט קיין שום חסרון אז ס'זאל זיין אין יעדע גרויסע בית מדרש איינער וואס קעריעד. מ'קען היינט באקומען לעגאל א גאן. דארף זיך טאקע נישט דערהייבן מיט דעם אין די גאס און זיך רייצן מיטן גוי. אבער ס'איז נישט קיין שום חסרון אז ס'זאל זיין. אונז האבן, אונז וואוינען היינט אין א לאנד וואס יעדע, יעדע, יעדע נאר, יעדע משוגענער אין גאס קען זיך קויפן ריזיגע גאנס. ס'איז א סכנה. ערוואקסענע דארפן זיך לערנען סעלף דיפענס, מען קען זיך לערנען אזעלכע קלעסעס, ס'איז אפשר נישט געמאכט פאר יעדעם, באט א גרויס חלק זאל זיך לערנען דאס, פארקערט, זיי האבן געהאט די מעשה דארט אין פאר ש, ווי די שטיינער הייסט ער צו גליק די אינגערמאן וואס האט געווארפן די טיש און האט געראטעוועט אידן, ווען ער וואלט נישט דארט געווען וואס וואלט געווען? שמש מען עיני. יעצט שטעלט זיך פאר ווען ס'איז דא דארט נאך דריי אזעלכע אינגעלייט און וואס ווייסן ווי אזוי מען פייט, וואלט לכאורה די מצב געווען אסאך בעסער, וואלט מען געקענט ראטעווען אסאך מער. אמת ס'איז געווען א גזירה פון הימל, באט ס'מיינט נישט אז אונז דארף מען נישט טון קיין השתדלות, ס'מיינט נישט אז מ'איז איין טראפ פטור פון טון השתדלות. מען גייט היינט אריין אין בתי מדרשים, בתי מדרשים זענען פריי אפן, יעדער קען אריין און ארויס. ס'דארף זיין סעיפטי. איך קען בתי מדרשים וואס מ'קומט אריין און ס'איז נישט דא קיין עקזיט, עמורדזשענסי עקזיט. חס ושלום אין קעיס פון א פייער, אדער פון א חס ושלום חס ושלום, נישט דא ווי צו לויפן. דאס טאר נישט זיין אז א בית מדרש טאר מען נישט דאווענען. מ'טאר נישט אריינגיין דארט. ס'איז סכנת נפשות. יעצט, די וואס ווילן זיך נישט לערנען סעלף דיפענס, זיי זענען נישט געמאכט פאר דעם. ס'איז דא טולס וואס מ'קען היינט קויפן פאר קליין געלט, וואס איז סעלף דיפענס טולס? יעצט קענסטו מיך אנקוקן משוגע ביז מארגן אז איך רעד פון דעם. יעצט קענסטו מיך אנקוקן נאכמער משוגע אז איך האב עס דא אויפן טיש און איך עס ענק ווייזן. באט איי דאנט קעיר. טאמער ס'וועט זיין איין איד וואס וועט געראטעוועט ווערן וועגן דעם, לוינט זיך מיר צו הייסן א משוגע נאר א גאנץ לעבן. כ'ווייס אז מ'רעדט נישט פון עס. באט ס'איז צייט אז מ'זאל רעדן דערפון. ווען ס'איז געווען די מעשה פון דזשערזי סיטי, בין איך געגאנגען אויף עמעזאן, איך האב ארומגעקוקט וואס קען איך האבן, איך בין בטבע נישט קיין גיבור, הגם איך בין געגאנגען נאכדעם פאר קלעסעס פאר קרב מגע, און איך האלט אסאך אויף וואס יעדער יעדער אינגערמאן וואס האט די צייט און די געלט זאל עס טון, נישט קיין חסרון, באט איך האב אהנג אויף פארשידענע כלים, לאמיך ענק ווייזן, איך גיי גיין מיט א קאלער לאקוועד, קוק אויפן אזא פען, אט זעהטס, דאס איז א פען, זעהט אויס ווי א נארמאלע פען, יא? מען דרייט עס דא, פליפ, ס'קומט ארויס א פען, מען קען שרייבן מיט דעם. אבער דא אויבן האט עס א שפיץ, און דאס איז א אייזערנע מעטאל פען, ס'איז שטארק. איטס הערט דיס. ס'קען זיין א טול פון סעלף דיפענס. טאקע זייער א נארישע סעלף דיפענס, באט יו נעווער קנאו ווען ס'קען העלפן. און איך וועל ניק דערציילן א מעשה שהיה. אין מיין קאר ליגט אייביג א הצלה קיט, א פירסט עיד קיט, און ס'ליגן אייביג אויך אזעלכע סארט טולס. און איך האב געהאט געדינגען יעצט א קאר פאר יום טוב, ווייל מיין עולם האט נישט אריין, מיינע קינדער האבן נישט אריינגעפיט אין די קליינע קארעלעך וואס איך פארמאג, האב איך געמוזט דינגען א קאר. סאו, כ'האב עס צוריק געגעבן, האב איך אויסגעליידיגט די קאר, און איך האב געזען אז איך האב דאס פארגעסן צו מיטנעמען, האב איך עס אריינגעלייגט אין טאש, איך האב גערופן א אובער אהיימצוגיין פון די רענטל, און די אובער קומט אן זעה איך אז ס'איז א קאזין, און ער האט מיר נישט אויסגעזען גוט, און איך בין שוין אין די פחד, סאו איך האב עס א גאנצע וועג געהאלטן אזוי אין די הענט, איך בין געזיצן, איך האב מיך געזעצט דווקא אונטער אים, און איי וואס רעדי, אין קעיס, קוקטס מיך אן ווי א משוגעים, לאכטס, איי דאנט קעיר. באט ווען ס'וואלט עפעס געשעהן וואלט מען נישט געלאכט, רייט? אויף דעם גליק אין פארשעי, די שטיינעצע גליק, כ'געדענק נישט ווי די אינגערמאן הייסט, לאכט נישט קיינער, רייט? איי דידנט קנאו, כ'בין געזיצן אזוי. כ'האב סה נישט געוועזן אז כ'זיץ אזוי, ער קען מיינען ס'איז א פען, באט איך בין געווען גרייט עניטינג העפענס, איים גאנע פראטעקט מיי סעלף. באט דאס איז פון די קליינע זאכן. צו מיר גייען ווייטער. אין אונזער ניו יארק איז דאס נישט ליגעל צו קויפן. דו קענסט עס האבן, באט ס'נישט ליגעל עס צו קויפן. אבער ניו דזשערסי קען מען עס קויפן, פלארידע קען מען עס קויפן, איך מיין אין מאנסי קען מען עס היינט אויכעט קויפן. דאס איז פעפער ספרעי. סתם ראטזאם יעדער זאל האבן איינס אזאנס אין די קאר, ס'איז קליין, ס'פיט אריין די הויזן טאש אויכעט. אוואדע, יו גאטע טשעק ווי אזוי דאס ארבעט, אז חס ושלום מ'זאל עס נישט נוצן ווי מען דארף נישט עס נוצן, און ס'זאל נישט אנקומען צו די הענט פון קינדער אדער פון בחורים ווייל ס'קען זיין נישט באטאמט, אבער עדאלטס, נישט קיין שום חסרון זאלסטו עס האבן אינדערהיים, זאלסט עס האבן ביי דיך אין טאש אין בית מדרש, און זאלסט האבן אזאנס אין דיין קאר. יו נעווער נאו ווען אין דזשערזי סיטי זאל איינער דאס האבן אין די גראסערי און זיך נעמען פעסט שפריצן, איך ווייס נישט צו ס'וואלט נישט געהאלפן. ס'איז זייער מעגליך ס'וואלט געהאלפן. אוודאי דארט איז געווען א גזירה. און אוודאי ס'גייט נישט געשען נאכאמאל. אבער פאר השתדלות איז דאס פערפעקט. ס'קאסט נישט קיין סאך געלט, דאכט זיך צען דאלער צו ניין דאלער. קענסט עס א שפריץ איינעם אין די אויגן, איז ער דאן. ער קען יעצט גארנישט טון. באט איך גיי מיך נישט אפשטעלן דא. איך האב א גרעסערע. דו ווייסט אידן האבן ליב צו מהדר זיין. דאס איז בער ספרעי. דאס הייסט אפילו אזא מין לאק. יא, פאר סעיפטי, ס'זאל זיך נישט נעמען שפריצן בטעות. פארוואס דאס נישט ליגן אין דיין קאר? וועמען שטערט עס? ס'פארנעמט פלאץ, לייג עס אין די כתיר דארט לעבן דיר ביי די שטעקל דארט וואו ס'דא פלאץ, האלט עס. יו נעווער קנאו! לאמער האפן זאלסט עס קיינמאל נישט דארפן נוצן. באט האו אבאוט אז מ'דארף עס יא נוצן און מ'נוצט עס איינמאל, און ס'קומט אן אין די נייעס אז אידן האבן די זאכן ביי זיך, און אידן זענען נישט אזעלכע שעפעלעך מ'קען זיי טרעטן, טוהן מיט זיי וואס מ'וויל, און זיי טראכטן פארדעם. באט נאך נאך אמאל, דאס קען ראטעווען לעבנס. מען זעט? דאס קען ראטעווען לעבנס. יעצט גיימיר ווייטער, אבער איך האב מיך נישט אפגעשטעלט דארט. יא, איך ווייס וואס דאס איז. דאס קען יעדער איינער האלטן ביי זיך אין טעשעלע. דאס איז פיין שארף. איך זאג נישט אז מ'זאל זיך גיין רייצן מיטן גוי, חס ושלום. האסט נישט קיין חסרון צו האבן די זאכן, עס קאסט נישט קיין סאך. איך גיי אפילו ווייטער, צו אנקוקן משוגע. איך האב עס געהאט געאפערט פאר אפאר חברה פון, איך האב עס געוויזן ווען עס איז געווען די דזשערסי סיטי מעשה, האב איך עס געוויזן פאר אפאר חברה פון שומרים און אפאר חברה פון שמירה. ערשרעקט זיך נישט, אקעי? איך האב עס דעמאלטס געקויפט. דאס איז נישט קיין גאן. דאס הייסט. א פעפער באל TCB. דאס איז א פעפער באל לאנטשער. צו קויפן קענסטו עס קויפן דא אין ניו יארק אויכעט אויף עמעזאן. די באלס וואס קומט מיט מיט די בולעטס, כ'שוין מזל זיין וואס דאס איז, דאס קען מען נישט קויפן דאהי, דאס דארף מען קויפן אין פלארידע אדער דער גוטס אנדערש. עס קאסט נישט קיין סאך. וויאזוי דאס ארבעט איז, עס איז דווקא געמאכט געל כדי טאמער חס ושלום עס איז דא א קריים סין אדער עני סין זאל פאליס וויסן אז דאס איז נישט קיין עכטע גאן זאל זיך נישט דערשרעקן. עס איז דווקא געמאכט יעלאו. וואס דאס איז, מען לייגט אריין אזעלכע פעפער באלס, און דאס איז נישט אזוי, ווער ס'האט אמאל געשפילט מיט, ווער ס'איז געגאנגען אמאל פעינטבאל שוטינג ווייסט אז עס כאפט מען א פעינטבאל אין פנים אריין איז זייער נישט באטאמט, אבער מען קען גיין ווייטער, דאס זעט אויס אזוי ווי פעינטבאלס, ס'דא בלויע ס'דא רויטע, אופס, ס'דא בלויע ס'דא בלויע ס'דא רויטע ס'דא פון אלע קאלערס, באט דאס האט אינעווייניג א שטויב. און ווען דאס שיסט, קודם כל מאכט עס בלעק און בלו מארקס סתם אזוי פון די פאוער, אז דער מענטש קען זיין העכער ווי מיר מיט, ער קען זיין צען פיס הויך אויכעט און ער טראסקעט אראפ פון איין קול פון איין אזא בולעט, דאס הרג'ט אבער נישט, דאס מאכט בלעק און בלו מארקס, די צווייטע זאך דאס קראכט אויף אין די פנים אזא שטויב, און ס'איז צען מאל מער פאוערפול ווי א גאנצע באטל פון דעם. איך דאכט זיך דער גאן קאסט דרײַ צו פֿיר הונדערט דאלער. ס'איז גוט צו האבן אזא זאך, זאלסט עס האבן אין דיין בעדרום, די מעלה פון דעם איז אז חס ושלום, חס ושלום ס'קומט אן צו די הענט פון א קינד, שטארבן קען מען נישט פון דעם, ס'איז פונקט גענוג גוט צו עלימינעיטן, אפצושטעלן, איינער וואס קומט עטעקן, שיסט אים אריין צוויי אזעלכע אין פנים אריין, ליגט ער אויף די פלאר ער קען מער גארנישט טון, נאטינג, און איך וואונדער מיר פארוואס שומרים ושמירה האט עס נישט. כ'גלייב הנל האבן זיי שוין. ס'האט מיר געזאגט אפאר חברה פון שמירה און פון שומרים וואס האבן עס יא אויסגעטשעקט אז דאס ארבעט בעסער ווי די טעזערס אפילו. אקעי. כ'זאג נישט אז מ'זאל עס גיין קויפן. כ'ווייזענג אז ס'איז דא מיטלען, ס'איז דא זאכן וואס מ'קען קויפן וואס זענען ביליג, ס'איז דא זאכן וואס זענען טייער, און איך זעה נישט פארוואס ס'זאל נישט זיין. איך זעה נישט פארוואס שומרים און שמירה זאלן נישט האבן דאס, אלע מעמבערס. ס'איז ליגעל צו האלטן. ס'שוין נישט ליגעל צו קויפן אבער ס'איז ליגעל צו האלטן לויט וויפיל איך פארשטיי. זיכער דאס. פארוואס האסטו דיך נישט ארום דרייען מיט דעם? און איך זאג נאכאמאל, ס'קען זיין איך סאונד פערענויע, משוגע און צודרייט. באטראכטס אריין, די אלע מעשות וואס זענען געשען, לא עלינו ולא עליכם, זאל נישט נאכאמאל געשען. ווען איינער זאל האבן איינע פון די זאכן, איז דא א טשענס אז ס'וואלט געקענט העלפן, יא אדער ניין? יא! סאו אפילו פאר א ספק ספיקא פון פיקוח נפש איז מען מחיוב צו דוחה, פיקוח נפש איז דוחה שבת. כל שכן וכל שכן אזא זאך, פארוואס זאל מען עס נישט קויפן? פארוואס זאל מען עס נישט האבן? פארשטייט זיך ס'איז זייער וויכטיג ווען מ'קויפט אזא זאך, וואטעווער עני אדער טול, זאלסט וויסן וויאזוי מ'נוצט עס. זאלסט וויסן וואו עס צו נוצן און וואו נישט. אבער מ'מוז עס האבן. כ'ווייס אז קיינער רעדט נישט פון דעם. כ'קען ענק זאגן. איך טראג דאס מיט מיך כסדר אין טאש. אלוועיס. ליגט אויף מיין פאסיק. נישט פון היינט. און נאכאמאל. און איך גיי עס נאכאמאל איבערזאגן. ס'נישט גוט אריינצוגיין אין פעניק, ס'נישט געזונט. ס'נישט געזונט צו זיצן א גאנצן טאג אויף די נייעס און קוקן ווייל עטס האט נישט אן קיין קאפ צו ארבעטן, עטס ווערט סתם פערענויד פון יעדע זאך. אבער ס'דא א חילוק צווישן פערענויע און וואכזאמקייט. און נישט זיין נאאיוו און נישט זיין קיין נאר. און כ'רעדט פון דעם אסאך מאל, כ'האב געהאט א עלטער זיידע וואס האט געהייסן רבי יאסעלע דעזשע. און ביים קריג ווען אין פוילן האט מען גערצח'עט אידן האט מען אונגערן נישט געגלייבט אז מ'גייט איינעם אז ס'גייט געשען אין אונגערן אדער האט עס אפילו נישט אנגעקומען די שמועס. ער האט געוואוסט דערפון און ער האט פארפירט און ער האט געשריגן און מ'האט פון אים חוזק געמאכט און געשריגן משוגענער אהין משוגענער אהער, אפילו זיין אייגענע ווייב, מיין עלטער באבע, האט נישט געגלייבט ווען ער האט ארויסגעשלעפט זיין משפחה פון די געטא און אנטלאפן אין וואלד, האט יעדעס מאל ווען מ'האט עפעס מורא געהאט האט זי אגאנצייט געזאגט זעסט, דיין ברודער רבי יעקב מיילעך איז געבליבן אין די געטא און אים איז גארנישט געשען, דו דרייסט דיך אין די וועלט די גיי ווייס. פלעגט ער אייביג זאגן יא יא נאכן קריג גייסטו הערן ווי מיין ברודער איז און אויב איך פון די אלע אידן גארנישט געבליבן. אמאל איז גוט צו זיין אן אויבער חכם. אמאל איז גוט צו טון זאכן וואס די המון עם זאגט נע, ס'איז פעניק, ס'פעלט נישט אויס, ס'פעלט יא אויס. און ע כ פנים דאס איז זיכער אז בתי מדרשים, גרויסע גראסעריס, ס'איז שוין געווען אין פאריז ווער ס'געדענקט א שיסעריי אפאר יאר צוריק אין א גרויסע אידישע סופערמארקעט, סופערמארקעטס זענען מחיוב צו האבן שמירה אינווענדיג אינדרויסן, ס'איז נישט קיין דזשאוק, דו האסט אן אחריות, אידן קומען שאפן ביי דיך. שטייט ריזיג גרויס כשר, יעדע איינער יעדע נאר קען סוירטשן אויף גוגל מעפ ווי ס'איז דא בתי מדרשים און סופערמארקעטס, ביסט מחיוב צו זיין פראטעקטעד, איך זאג נישט מ'זאל אויפשטעלן א טאנק אין פראנט פון יעדע בית מדרש אבער איטס גאטע בי סאם טשעינדזשעס אין דיס אין דיס פיעלד און ס'איז זייער אימפארטענט און בכלל איז וויכטיג אז מ'זאל קומען רעדן צו די קינדער אין צייט פון אן אטאק פון אטאק ווי אזוי מ'זאל עס באהאנדלען, עס איז אין די גוי'אישע סקולס לערנט מען עס, נישטא קיין שום סיבה אז ביי די אידישע סקולס זאל מען עס נישט לערנען. און מען קען עס נאך אלץ אראפלייגן אויף א אופן אן דעם וואס די קינדער זאלן אריינגיין אין פעניק. סאו דאס איז געווען מיין דריטע זאך וואס כ'האב, דאס איז געווען די דריטע זאך וואס כ'האב געוואלט רעדן. כ'וועל גיין צו די נעקסטע זאך. און כ'קען פראבירן צו רעדן זייער קעירפול, ווייל ס'איז דא אלע מינע אידן וואס הערט מיך אויס פון אלע מינע קרייזן, ס'איז דא קרייזן וואס קוקן אן די מדינה אזוי, ס'איז דא קרייזן וואס קוקן אן די מדינה אזוי, כ'גיי נישט אריין אין דעם. וואס איך וויל ארויסברענגען איז איין זאך, עס טאר מען נישט פארגעסן, די אלע אידן דארט זענען אונזערע ברודערס, אונזערע שוועסטערס, און וואס ס'געשעהט דארט יעצט, מיינט מען אונז, סדנא דארעא חדי, אונז זעמיר ברודערס און שוועסטערס, ברוך השם ס'איז נישט דא געשעהן, אבער ס'איז זייער וויכטיג אז יעדע איד, חוץ פון מתפלל זיין, אויב איינער איז א בעל יכולת, ס'איז געווארן דארט אן א שינוי שמים, עס איז דא אידן וואס זיי האבן געמוזט אוועקגיין פון זייערע הייזער, זיי האבן נישט וואו צו וואוינען, אינטערעסירט זינג וויאזוי עטס קענטס העלפן די אידן, אחינו בני ישראל ס'איז אונזערע ברידערס, און לאמיר האפן די אייבערשטער זאל העלפן, בזכות די אלע פעולות, בזכות די אלע תפילות. ס'זאל שוין זיין גוט פאר אידן, און די אידן וואס טראכטן, אה, ס'איז אדורך געגאנגען ימים נוראים, האט אזויפיל איינגעריסן, קוק, ס'איז נאך אלץ געשען אזא ביטערע טראגעדיע, איר טוט וויסן, ספרים הקדושים זאגן, רב לך שבט בעמק הבכא, רחמנא לצלן ווען די מצב איז נישט גוט פאר אידן, אידן ליידן צרות, כביכול די שכינה הקדושה קומט מיט מיט די אידן ביי די צרות. און דעמאלטס איז א גרינגערע צייט צו מתפלל זיין און איינרייסן ווייל מ'איז נענטער צו די שכינה הקדושה. מיין זיידע פלעגט עס אלס דערציילן נאכן קריג ווען עס איז צוריק געקומען אחד מער שניים משפחה האט בעלזער ר' חיים ברוך געשיקט זיין ברודער די בילגעריי ר' חיים ברוך איז געקומען רעדן און מחזק זיין דעם עולם און ער האט געזאגט בשם זיין ברודער די ווערטער האט די בילגעריי רב געזאגט ס'איז זייער באקאנט אז יעדע איד וואס איז ניצל געווארן פון די קריג האט געהאט צוויי מלאכים וואס האבן אים באגלייט די גאנצע צייט. איך פלעג אייביג טראכטן וויאזוי קען זיין אין אזא מדת הדין אזא אנגעצויגענע צייט איז געווען צוויי מלאכי השרת און באגלייט געוויסע אידן, ווי קען די מדת הדין מיט די רחמים גיין צוזאמען? אבער מורי ורבותי אונז פארשטיי מיר נישט אלעס, ס'איז זיכער דא מדת הרחמים אויך, גרויס מדת הרחמים, אונז דארף מען נאר איינרייסן, אונז דארף מען נישט מורא האבן צו בעטן. און געדענקן איין זאך, אונז פארשטיי מיר נישט אלעס, אונז פארשטיי מיר נישט דרכי השם, און כ'עצינדיג מיט א מעשה, אין די שטאט ראדין, דארט ווי די הייליגע חפץ חיים האט געוואוינט, איז איין טאג געקומען די שמועה אז ס'גייט אדורכפליען די ערשטע עראפלעין העכער אין די שטאט, זיי האבן געוואלט פארן פון איין גרויסע שטאט צום צווייטן, און זענען דורכגעפארן דעם שטעטל ראדין, און ווען עס איז אדורכגעפארן זענען אלע בחורים ארויסגעלאפן פון די ישיבה קוקן, און מ'איז צוריק געקומען, פששש, מ'האט נישט אויפגעהערט צו רעדן פון דעם, wow! א אייזערנע פייגל פליעט! אבער זיי האבן באמערקט אז דער חפץ חיים איז געבליבן זיצן אין בית מדרש און עס איז אים נישט אנגעגאנגען, עס האט אים נישט בארירט. און ער האט אמית'ן צוגאנג צום רעבן, רעבע, עס איז דאך בלע בלעים! פרעגט ער וואס איז בלע בלעים? אז א אייזערנע פייגל פליעט! איז דאך שווער צו פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט! חפץ חיים, הום. איך האב אסאך זאכן וואס זענען אסאך פריער געקומען וואס איך פארשטיי נאך אלץ נישט וויאזוי עס ארבעט, למשל די פינגער. איינער קען מסביר זיין וויאזוי דאס ארבעט? איש בר לא ידע כסל לא יבין זאת. דער רבונו של עולם פירט זיין וועלט, און דער הייליגער גדודיטשוב רב האט אמאל געזאגט פאר א איד וואס האט זיך אפגערעדט צו אים אויף זיינע צרות וואס ער מאכט מיט, און ער האט געפרעגט פארוואס טוט דער אייבערשטער אזוי, האט ער געזאגט, גלייב מיר, ווען איך וואלט געווען דער באשעפער וואלט איך געטון דאס זעלבע. יעצט פארשטייען מיר נישט אלעס, באט ס'איז זיכער מאיתו לסיי צרות, ס'איז זיכער אז דער רבונו של עולם שיקט עס אז אונז זאלן ווערן נתעורר ווערן לתשובה, מרבה זיין בשלום, מרבה זיין בתורה, בתפילה, און נאך אלץ איז מען מחיוב צו טון השתדלות, אפילו אין ארץ ישראל איז געווען אזעלכע סארט השתדלות'ן וואס בדרך הטבע וואלט נישט געדארפט געשען, יעדער וואונדערט זיך האו איט העפענד, דאס איז שוין ווען דער בנש לנו וויל, רחמנא לצלן. נאך אלץ מאכט עס נישט אז אונז זאל מען נישט טון די אלע פעולות, און יעדער זאל זיך שטעלן דערויף, אין זיין בית מדרש, אין די מוסדות, אראפצולייגן א פיס פאר סעיפטי, איינפירן נייע רולס ס'איז נישט קיין שום חסרון און די עולם זאל זיך איינקויפן די זאכן, יו נעווער קנאו, יו נעווער קנאו, און די אייבערשטער העלפן מען זאל עס נישט דארפן נוצן, די אייבערשטער העלפן אז אלע אז די אלע צרות זאל זיך אויפהערן און מען זאל שוין זוכה זיין משיח זאל קומען במהרה בימינו גאר אינגיכן מתוך שלום ושלווה והשקט בביתך און מען זאל הערן גוטע בשורות מערצעשעם די אנדערע שיעורים וועלן נאכפאלגן ווען איך וועל פילן אז ס'איז געקומען די צייט צו רעדן פון אנדערע ענינים. דערווייל זייטס געזונט און שטארק, בשורות טובות, ישועות ונחמות.